D'Problematik vun der Wunnengskris hei zu Lëtzebuerg ass mëttlerweil jidderengem bekannt. An d'Situatioun ass besonnesch schwéier fir d'Locatairen, och do ass jidderee sech eens. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg eng Plaffong vu 5 Prozent vum Capital investi, wou de Loyer net däerf iwwerschreiden, awer dat Gesetz, dat datéiert scho vun 1955. Et entsprécht absolut net méi de Realitéiten an et weist jo och d'Realitéit, dass dat kee seriöe Plaffong ass a kéng reell Brems fir d'Loyeren. Wat geschitt elo? En neie Projet de loi kënnt op den Instanzewee an dee widderhëlt nach eng Kéier déi 5 Prozent, obwuel et elo de Moment wär, reell eppes ze maache fir d'Loyeren Ofzebremsen. Mir fuerderen, dass elo deen dote Projet de loi vum Dësch gezu gëtt an dass en neien, kohärente Modell ausgeschafft gëtt, wou eng reell Brems fir d'Loyeren a Kraaft trëtt, wou d'Loyere sech solle parallel entwéckelen zu der Präisentwécklung zu Lëtzebuerg, och zu de Revenue wou d'Menagen hunn, fir dass d'Leit kënnen sech nach e Loyer hei zu Lëtzebuerg leeschten. Mir hunn dat scho bei der leschter Manifestatioun am Oktober gefuerdert, dass bis elo näischt geschitt an duerfir maache mer en dréngenden a leschten Appell un d'Regierung, fir elo séier ze handelen. Ee vun de Problemer ass am Fong eng falsch Steierpolitik. Mir haten déi lescht Joren a Joerzéngten eng Steierpolitik, déi d'Spekulatioun éischter nach weider ugefeiert huet, wéi se ze verhënneren. Duerfir fuerdere mer ee klore Kurswiessel. Et gi lo éischt zaghaft Schrëtt an déi richteg Richtung, wéi notamment bei de Fonds d'investissement spécialisés, mee dat ass just d'Spëtzt vum Äisbierg. Et missten all steierlech Nischen ofgeschaaft ginn an, virun allem, brauche mer eng Reform vun eiser Grondsteier, vum Impôt foncier, déi nach ëmmer op Date baséieren aus der Zäit vun der däitscher Occupatioun vun 1942, déi och kenge Realitéite méi entspriechen. Mir fuerderen, dass d'Grondsteier ganz nei organiséiert gëtt an am Fong eng Verméigenssteier um Logement gëtt, um Grondbesëtz. An eiser Virstellung misst d'Grondsteier esou gestaffelt sinn, dass se progressiv gëtt, progressiv par rapport zur Unzuel vun den Terrainen, déi deen Eenzelne besëtzt. Dat heescht, wann een 10, 20, 30 Terrainen oder Haiser huet, da giff d'Steier progressiv esou vill méi héich ginn, woubäi awer d'Eegenheem fir den eegene Bedarf soll vun der Steier ganz ausgeschloss ginn. Een anert wichteg Element ass d'Retention vun Terrainen, just aus Spekulatiounsgrënn, wou Leit iergendsch op Terrainen sëtze bleiwen oder op eidelen Haiser an déi net an d'Locatioun ginn oder an d'Vente, well se dovun ausginn, d'Präisser géifen nach weider steigen. Et gëtt a verschiddene Gemengen eng Steier op der Retentioun vun Terrainen, mee déi ass nach ineffikass an et beschränkt sech och nëmmen op e puer Gemengen. Duerfir fuerdere mer eng national Retentiounssteier op allen Terrainen, déi am Moment brooch leien, awer am Bauperimeter sinn, an op allen Haiser, déi eidel stinn, fir méi Wunnraum ze schafen. Fir méi Wunnraum, fir abordabele Wunnraum, duerfir gi mer de 27 Mäerz nees op d'Strooss, zesumme mat méi wéi 20 Associatiounen an der Koalitioun Wunnrecht. Mir ginn eis Rendez-vous de 27 um 3 Auer an der Stad op der Gare. Kommt zu ganz vill!